Essalamu Aleýkum hormatly adamlar! Garaşsyz, Baky Bitarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanyşdyrýan Watan habarlar gepleşimize başlaýas. Gepleşimiziň başynda hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy iki müň ýigrimi iki atly halkara sergisine we Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi atly maslahata gatnaşyjylara iberen gutlawy bilen tanyş edýäs. Hormatly Sergä we maslahat gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Sizi Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy iki müň ýigrimi iki atly halkara sergisiniň we onuň bilen ugurdaş geçirilýän Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi atly maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe ata Watanymyzda beýleki ulgamlar bilen bir hatarda, gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynda-da düýpli özgertmeler amala aşyrylýar. Türkmenistanyň gurluşyk we senagat toplumynyň düzümine girýän ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Pudaga häzirki zaman innowasion tehnologiýalar we halkara tejribesi giňden ornaşdyrylýar. Daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen özara tejribe alyşmakda, iki taraba-da bähbitli taslamalary durmuşa geçirmekde şeýle halkara sergiler we ylmy maslahatlary örän uly ähmiýete eýedir. By halkara sergisinde we ylmy maslahatda-da Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň işgärleriniň dürli maksatly binalaryň we desgalaryň taslama çenlik resminamalaryny düzmekde, olaryň gurluşygynyň gidişine gözegçilik etmekde tejribesi hasam artdyrylýar. Gurulýan desgalaryň we binalaryň milli binagärligiň aýratynlyklaryna laýyk gelmegine we ýurdumyzda alnyp barylýan gurluşyklarda ekologiýa taýdan arassa ýerli gurluşyk materiallarynyň ulanmagyna, pudagyň işine sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna yzygiderli gözegçilik dowam etdirilýär. Pudagyň alyp barýan işleriniň netijesi paýtagtymyz Aşgabat şäherinde we ähli welaýatlarda gurulýan binalaryň we desgalaryň hilinde özüniň aýdyň beýanyny tapýar. Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň öndürýän senagat we gurluşyk önümleriniň hiliniň ýokarlanmagyna hem-de olaryň bäsleşige ukyply bolmagyna halkara sergileriniň we ylmy maslahatlaryň barşynda toplanan oňyn tejribeler, hem-de daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde döredilýän täze önümçilikler ýardam edýär. Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň ýurdumyzda halkalaýyn energiýa ulgamy döretmegiň taslamasyna üstünlikli başlamagy, ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda iň döwrebap tehnologiýalara esaslanýan energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyp ulanmaga berilmegi halkara hyzmatdaşlygynyň berýän miweleriniň aýdyň subutnamasydyr. Türkmenhimiýa döwlet konserni ýurdumyzyň sarp edijilerini oba hojalyk dökünleri we gazhimiýa önümleri bilen üpjün etmekde netijeli işleri alyp barýar. Pudagyň garamagyndaky ähli täze gurlan himiýa kärhanalary ýurdumyzy senagat taýdan ösen döwlete öwürmek boýunça alnyp barylýan işleriň netijesinde döredildi. Olarda öndürilýän oba hojalyk dökünleriniň we gazhimiýa önümleriniň görnüşleriniň artmagy we hiliniň ýokarlanmagy, himiýa pudagyna döwrebap sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy hem-de işleriň netijeli guralmagy ýurdumyzyň himiýa senagatynyň kuwwatynyň barha artýandygyna şaýatlyk edýär. Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi ýurdumyzyň çäklerinde ýerli we döwlet ähmiýetli awtomobil ýollarynyň dünýä ölçeglerine laýyklykda, öňdebaryjy ýol-gurluşyk tehnologiýalaryny ulanmak arkaly gurulmagyny üpjün edýär. Hormatly adamlar! Gadyrly myhmanlar! Türkmenistan gurluşygy senagaty energetikasy iki müň ýigrimi iki atly halkara sergisi ýokary derejede tejribe alyşmaga we netijeli duşuşyklar geçirmäge mümkinçilik berýän uly ähmiýetli halkara çäresidir. Sergide Türkmenistanyň gurluşyk we senagat toplumynyň ýeten sepgitlerini hemmetaraplaýyn açyp görkezmäge doly mümkinçilik dörediler. Bu bolsa geljekde anyk şertnamalarda we taslamalarda öz beýanyny tapar. Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi atly maslahatda bolsa, Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň aýrylmaz bölegi bolan bu pudaklaryň ösüşi we maýa goýum ýagdaýy barada maglumat almaga mümkinçilik dörediler. Şonuň ýaly hem gurluşyk we senagat pudaklary boýunça iň täze işläp taýýarlamalaryň we taslamalaryň innowasion çözgütleri giňden ýaýbaňlandyrylar. Türkmenistanyň gurluşyk we senagat toplumynyň agzybir işgärleri.

Şu gün Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda gurlan Arkadagyň nesilleri döwrebap çagalar dynç alyş merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Dabara Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy we deputatlary, welaýat hem-de şäher häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de köpçülikleýin habarleşdirişileriň wekilleri, hormatly ýaşulular we etrabyň ýaşaýjylary gatnaşdylar. Baýramçylyk lybasyna beslenen döwrebap toplumyň çäginde şatlykly hemem ruhubelentlikli ýagdaý emele geldi. Açylyş dabarasynda çykyş edenler Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe mähriban halkymyzyň abadançylygyny hasam ýokarlandyrmak baradaky aladanyň tutuş ugurdaş düzümiň kemala getirmegine ulgamlaýyn-toplumlaýyn çemeleşmäni üpjün edýän ägirt uly durmuş maksatly taslamada öz aýdyň beýanyny tapýandygyny bellediler. Halkymyz baradaky alada bolsa hormatly Prezidentimiz tarapyndan syýasy strategiýanyň derejesine çykaryldy. Durmuş-ykdysady ösüşiň ýokary depginleri, ýurdumyzyň sebitleriniň düýpli özgeren ajaýyp keşbi Türkmenistanyň soňky ýyllarda ösüş we rowaçlyk ýolunda gazanan uly üstünlikleriniň aýdyň netijesidir. Awaza milli syýahatçylyk zolagynyň şypahana düzüminiň üstüni ýetiren täze, döwrebap, rowaç kottejler toplumynyň açylyp ulanmaga berilmegem Muň aýdyň subutnamasydyr. Mundan başga-da, Balkan welaýatynyň Esenguly etraby ýurdumyzyň etraplarynyň hemem şäherleriniň arasynda durmuş, ykdysady we medeni görkezijiler boýunça iň ýokary netijeleri gazanyp, her ýyl geçirilýän däp bolan bäsleşigiň ýeňijisi boldy hemem Türkmenistanyň Prezidentiniň buýrugyna laýyklykda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bir million dollar möçberindäki pul baýragy bilen sylaglanyldy. Hut şu pul serişdeleri çagalar üçin täze dynç alyş merkeziniň desgalarynyň gurluşygyna hemem döwrebap enjamlary bilen üpjün edilmegine gönükdirildi. Bagtyýar çagalyk hormatly Prezidentimiziň yzygiderli amala aşyrýan durmuş ugurly döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr diýip, çykyş edenler bellediler. Döredijilik toparlary myhmanlar üçin baýramçylyk maksatnamasyny taýýarladylar. Ýaş aýdymçylaryň we tansçylaryň

Däp bolşy ýaly, uly hormat-sarpa mynasyp bolan hormatly ýaşulular hemem kümüş saçly eneler täze döwrebap çagalar dynç alyş merkezini dabaraly ýagdaýda ulanyşa girizdiler. Munuň özi ýaş türkmenistanlylara nobatdaky ajaýyp sowgatdyr. Ol hormatly Prezidentimiziň ösüp gelýän nesil baradaky çäksiz aladasynyň ýene bir aýdyň subutnamasydyr. Bu ýerde çagalaň wagtlaryny şadyýan we işjeň geçirmek üçin ähli şertler döredildi. Meýdany bir ýarym gektara barabar bolan bu şäherjik Esenguly etrabynyň häkimliginiň buýurmasy boýunça Durmuş maksatly hyzmat ediş müdirligi tarapyndan çagalaryň dynç alşynyň guralmagyna hemem gurluşyk ulgmlerine bildirilýän häzirki zaman talaplaryna laýyklykda guruldy. Bu dynç alyş merkezinde dürli medeni çäreleriň, gyzykly aýdym-saz bäsleşikleriniň, köpöwüşginli festiwallaryň, Sport ýaryşlaryny geçirmegi asylly däbe öwrüler. Bu ýerde ýaş raýatlarymyzyň göwnejaý we peýdaly dynç almagy, saglygyny berkitmegi üçin ähli zerur şertler döredildi. Maşgala bolup dynç almak babatda döredilen ajaýyp mümkinçilikler bu dynç alyş merkeziniň aýratynlyklarynyň biridir. Merkeziň çäginde dürli attraksionly oýun zaly, garbançhana, çagalar oýnawaçlarynyň dükany hemem beýleki zerurlyklar ýerleşýär. Mundan başga-da, bu ýerde edara bina hem guruldy. Onda işgärler netijeli işlemek üçin ähli şertler döredildi. Çagalara aýratyn üns bermek, olar barada yzygiderli we çäksiz alada etmek asyrlaryň dowamynda halkymyzyň mizemez ruhy gymmatlyklary bolmagynda galýar. Ýurdumyzda gadymdan gözbaş alýan däplere esaslanyp, beden taýdan sagdyn, ruhy taýdan baý we aň-paýhas babatda ösen ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmäge, ähli babatda abadan durmuşy üpjün etmäge gönükdirilen işler yzygiderli geçirilýär. Üstünlikli durmuşa geçirilýän strategik döwlet maksatnamalarym hut şuňa gönükdirilendir. Türkmenistanyň çagalar hukuklaryny goramak ulgamynda gazanýan üstünlikleriniň, ýurdumyzyň öz üstüne alan halkara borçnamalarynyň ählisiniň gyşarnyksyz ýerine ýetirilmeginiň dünýä bileleşiginiň goldawyna we ykrarnamasyna mynasyp bolýandygyny bellemek möhümdir. Ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasy, ilkinji nobatda bolsa, Oň iri düzümleriniň biri bolan Çagalar gaznasy bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýändigi muň aýdyň mysalydyr. Birleşen Milletler Guramasynyň möhüm konwensiýalarynyň hemem teswirnamalarynyň tutuş toplumynyň tassyklanmagyna, döwletimiziň ösüp gelýän nesli hemmetaraplaýyn ösdürmek üçin oňaýly şertleri dörertmäge gönükdirilen borçnamalaryny ýerine ýetirmek babatda yzygiderli çäreler görýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Şol konwensiýalaryň hemem teswirnamalaryň hatarynda Gönüden-göni enelik we çagalyk meselelerine degişli resminamalar, şeýle-de şu geçen ýyllaň dowamynda ýurdumyzda kabul edilen kanunçylyk namalary bar. Türkmenistanyň Konstitusiýasy adamyň hukuklary baradaky, şol sanda zenanlaň we çagalaň hukuklaryna degişli halkara konwensiýalaň we jarnamalaň esasy düzgünleriniň ählisini diýen ýaly özüne birleşdirýär. Olaň ählisi halkara hukuk kadalaryna hemem Birleşen Milletler Guramasynyň çaganyň hukuklaryny kesgitleýän düzgünnamalary laýyklykda döredildi. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, Balkan welaýatynda-da halk hojalyk toplumyny senagatlaşdyrmak, halkara ähmiýetine eýe bolýan ulag ulgamyny yzygiderli ösdürmek bilen baglanyşykly düýpli özgertmeleriň amala aşyrylýandygyny bellemek gerek. Öňdebaryjy tehnologiýalar bilen üpjün edilen täze döwrebap mekdepler, çagalar baglary we dynç alyş hemem sagaldyş toplumlary diňe bir paýtagtymyzda we welaýat merkezlerinde däl, eýsem ýurdumyzyň beýleki şäherlerinde hemem obalarynda gurulýar. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary çagalaryň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge, olaryň zehinleriniň we ukyplarynyň ösdürilmegi üçin ähli şertleň döredilmegine gönükdirilendir. Bu tagallalary bolsa, ilkinji nobatda, Watanymyzyň ykbaly, oň mynasyp geljegi üçin örän uly jogapkärçilik bilen şertlendirilendir. Mälim bolşy ýaly, bedenterbiýäni we sporty ösdürmäge uly üns berýän döwlet Baştutanymyz Sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak, bu işe ýaş türkmenistanlary çekmek barada aýratyn alada edýär. Ajaýyp Gökderede hemem Hazaryň kenaryndaky Awaza milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezleriniň sany ýylsaýyn artýar. Şeýle merkezler welaýatlarda-da guruldy. Bu ýerde çagalar özleriniň göwnüne ýaraýan güýmenjeler bilen meşgullanyp bilerler. Şolar bolsa, Örän peýdaly hemem gyzykly bolup körpeleriň her birine şadyýan bäsleşiklere gatnaşyp, sport bilen dostlaşmaga, gözýetimini giňeltmäge, döredijilik ukyplaryny ösdürmäge ýardam eder. Bu desga hereket edýän çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezleriniň toplumynyň üstüni ýetirer. Şol ýerde çagalaryň müňlerçesi göwnejaý dynç alyp, wagtlaryny şadyýan geçirip biler. Täze döwrebap çagalar dynç alyş merkeziniň Esenguly etrabynda gurlup ulanmaga berilmegi etrabyň ýaşaýjylarynda buýsanç duýgularyny döretdi.
Men Esenguly etrabynyň Çeksöre obasynyň ýaşaýjysy Rejepiýew Sapar Kulyjowa. Şu gün biziň etrabymyzda uly şatlyk, uly dabara, uly toý. Hormatly Arkadagymyzyň ilkinji sag adamynyň Esenguly etrabyna düşüp, biziň etrabymyzda dürli-dürli ymaratlar gurup, Adamlaryň ýaşaýşy üçin gerek bolan ähli mümkinçilikleri bar bolan desgalary gurup, biziň raýatlarymyzy şeýle bir begendirdiler, şeýle bir guwandyrdylar, şo zatlar häzirki güne çenli biziň hiç hili ýadymyzdan çykanok. Hormatly Arkadagymyzyň ýol-ýörelgesini dowam etdirip, Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda şu gün Arkadagyň nesilleri atly döwrebap çagalar dynç alyş merkezi açylyp ulanylmaga berlip dur. Biz eneleriň bu gün begenjimiziň çägi ýok. Sebäbi biz üçin edilýän şu aladalara, hormatly Arkadagymyza, Arkadagly Serdar oglumyza ähli etrabymyzyň eneleriniň adyndan, ýaşaýjylarynyň adyndan köp-köp sagbolsun aýdýaryn. Janlary sag, elmydama başlary dik bolsun! Men Balkan welaýatynyň Eseňňir etrabynyň çagalar sungat mekdebiniň ýanynda döredilen Hazar namalar çagalar aýdym-saz tans-folklor toparynyň gazalçysy Gülsuwa Döwletowa. Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň saýasynda her bir günümiz toýdur-baýramlara, şatlykly wakalara beslenýär. Ine, bu gün hem Balkan welaýatynyň Eseňňir etrabynda Arkadagyň nesilleri atly çagalaryň dynç alyş merkezi dabaraly ýagdaýda gurlup ulanmaga berildi. Biz hem bu şatlykly dabara özümiziň göçgünli küştekçilerimiz, döwrebap tanslarymyz bilen çykyş etmäge geldik. Şatlanyp, güle-güle, diýýäs Badymyz bize, şöhrat bize, şan size, Arkadagly Serdarym! He mähribansyz, ebidsiz, he Arkadagly Serdarym! He biwepaly, he geljegi berkarar Watanymyzyň!

Bagtyýar çagalaň çäksiz şatlygy hemem alyslardan eşdilýän şadyýan gülküsi hormatly Prezidentimiziň biziň umyt-arzuwlarymyz hemem bagtyýar geljegimiz bolan ýaş raýatlarymyzyň hemmetaraplaýyn ösmegine, sagdynlygyna hemem abadançylygyna gönükdirilen döwlet syýasatynyň netijeli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Döwrebap çagalar dynç alyş merkeziniň açylyş dabarasy Esenguly etrabynyň ähli ýaşaýjylary üçin hakyky baýramçylyga öwrüldi.
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynda amala aşyrýan düýpli özgertmeleri, daýhanlara edýän yzygiderli hemaýat-gollawlary döwletimiziň baş baýlyklarynyň biri bolan pagtanyň öndürilişiniň ýylsaýyn artmagyna özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Ahal welaýatynyň pagta şikärlenişlerem şu günler gowaça ideg etmek işlerini agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda, toplumlaýyn alyp barýarlar. Şonuň netijesinde ekin meýdanlarynda ideg ýetirilýän gowaçalaryň köpçülikleýin hasyla durmagy, olaryň çekýän tutanýerli zähmetleriniň ýerine düşýändiginiň aýdyň güwäsi bolýar.
Şu günler Ahal welaýatynyň ýaýylyp ýatan, gözýetime çenli uzaýan gowaçaly atyrlaryny synlanyňda, ilkinji hanalaryň açylyp ugranyna gözüň düşýär. Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň ilkinji hanalary ýurdumyzyň dokma pudagynyň ganaty hasaplanýan ak altynyň bol-boljkdygynyň aýdyň kepili bolup, köňüllerimize nur çaýýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwrüniň şu ýylynda Ahal welaýatynyň pagtaçy kärendeçileri gowaçanyň bitginli hem-de bereketli hasylyny ösdürip ýetişdirdiler. Gowaçanyň welaýatymyzyň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän hem-de bol hasyl berýän görnüşleriniň ekilmegi bolsa, bereketli ene topragymyzda hasyl toplaýan gowaçalaryň her birinde düzüm-düzüm gozalaryň köpelýändigi bilen has-da göwünleri galkynarýar. Bu görnüşler hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň oba hojalygyny ylmy esasda ösdürmek dogrusyndaky oba hojalyk ulgamynyň işgärleriniň öňünde goýan anyk wezipeleriniň durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Welaýatyň ak altynly atyzlaryna idegi ýetýän gowaçalarda tebigatyň buşlukçylary bolan ilkinji ak hanalaryň yzygiderli açylyp başlamagy bolsa, akylly daýhanlaryň begenç-buýsanjyny has-da belende göterip, olaryň tutanýerli zähmetleriniň ýerine düşýändiginiň guwandyryjy güwäsi bolýar. Welaýatyň hasyl ussatlarynyň bereket meýdany bolan gowaçaly atyzlarda sahawatly tomus paslynyň tyllaýy nurana günlerinde hasyl toplap, ygşyllap oturan gowaçalara gözüň düşende, pagtaçy daýhanlaryň öz öňlerine goýan asylly maksatlarynyň myrat tapjakdygynyň aýdyň kepili bolýar. Şu günler gowaçanyň köpçülikleýin hasyl toplaýan aýy bolan şu aýda daýhanlaryň her güni zähmet edermenligine beslenýär. Olar häzirki wagtda hasyla duran gowaçalary suwarmaklygyň ata-babalarymyz tarapyndan giňden ulanylan şerbet görnüşinde suwaryş işlerini üstünlikli alyp barýarlar. Asmandan Güneşiň nury, Zeminden bolsa yzgaryň kemsiz ýetirilmegi netijesinde gowaçalaryň köpçülikleýin hasyl toplamagyna oňyn täsirini ýetirýär. Ilkinji ak hanalara gözleri düşüp, göwünleri galkanan akylly zähmet ussatlary ýerden bol hasyl alyp, ak altyn dagyny döredip eziz Watanymyzyň gülläp ösüşlerine mynasyp goşant goşmaga döredip berýän giň mümkinçilikler üçin Arkadagly Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagalary netijesinde ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzda telekeçilik milli ykdysadyýetimiziň hereketlendiriji güýji hökmünde kemala gelýär. Türkmenistanyň jemi içerki önüminde kiçi we orta telekeçiligiň paýy yzygiderli artýar. Häzirki döwürde ýokary hilli, bäsdeşik ukyply önümleri öndürmek, ýurdumyzda hasyl bolçulygyny döretmek boýunça wezipeleri çözmekde döwrebap işleri alyp barýan Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýän Mebel toplumydyr.
Ahal welaýatynyň senagat pudagyny ösdürmegiň esasy ugurlary hakyndaky resminama laýyklykda, welaýatyň çäginde elli gektar meýdanda gurlan Mebel toplumynyň işi günsaýyn ilerleýär. Mebel toplumynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan hususy kärhanalaryň ençemesi hereket edýär. Şolaryň esasylarynyň birem Çigildem haryt nyşanly mebel kärhanasydyr. Çigildem haryt nyşanly mebel kärhanasynda öndürilýän önümler hil taýdan ýokary derejede bolup, bu ýerde öz işine ussat hünärmenler zähmet çekýärler. Kärhanada ýokary hili meben önümleri öndürmek üçin Germaniýa, Italiýa, Türkiýe ýaly döwletlerden getirilen ýokary öndürijilikli tehnologiýalar ornaşdyrylan. Önümçilikde ýokary hili çig mal, agaç we beýleki bezeg önümleri ulanylýar. Bu bolsa dünýä ülňülerine laýyk gelýän önümleri öndürip, Türkmenistanyň çäklerinden daşary ýurtlara eksport etmäge mümkinçilik döredýär. Hususy kärhananyň hünärmenleriniň esasy maksady täze gurulýan ýaşaýyş jaýlarydyr edara-guramalaryny hili has ýokary bolan mebeller bilen üpjün etmek we halkymyzyň öýlerini isleg bildirilýän mebeller bilen bezemekdir. Beýik hususy kärhanada gurluşyk işleri güýçli depginde alnyp barylýan Ahal welaýatynyň täze döwrebap merkeziniň ýaşaýyş jaýlary, edara guramalary üçin dürli görnüşli mebeller hem ýasalyp başlandy we olar taýyn bolan dessine degişli ýerlere ugradylyp gurnalýar. Çigildem mebel kärhanasynda ýumşak mebelleriň dürli görnüşleri, şeýle hem islendik ölçegdäki matraslar, tekstil önümleriniň dürli görnüşleri, çagalar üçin niýetlenen mebeller, gapylar, klassyk gapylar, aşhana mebelleri, we iki, üç, dört we bäş gözli gaz plitalary gurnalýar. Bu kärhanada önümleri taýýarlamak üçin mebel işinde giňden ulanylýan döwrebap serişdelerden peýdalanylýar. Önümleriň bezegini bolsa kärhananyň hünärmenleri işläp taýýarlaýarlar. Toplumda oturdylýan enjamlar, önümçiligiň tehnologiýalary we aýratynlyklary çykarylýan mebelleriň görnüşleri, döwrebaplygy bilen tapawutlanýar. Çigildem mebel kärhanasynyň ýurdumyzda birnäçe dükanlaram bar. Olarda ýokary hilli mebelleriň ençeme görnüşleri ilatymyza hödürlenýär. Dünýä ülňülerine laýyk gelýän owadan mebeller her bir müşderiniň özüne çekýär. Bi dükanlarda müşderileriň isleg bildirýän mebellerini öýlerine eltip, gurnap bermek hyzmatlaram ýola goýlandyr. Raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has ýokarlanylmagy olaryň ýokary hilli mebellere isleglerini artdyrdy. Şonuň netijesinde soňky ýyllarda türkmen telekeçileriniň tagallalary bilen öndürilýän önümler alyjylaryň arasynda uly islegden peýdalanýar. Çigildem haryt nyşanly mebel kärhanasynyň agzybir işgärleri ýurdumyzda telekeçilik ösdürmekde berýän hemaýat gollawlary üçin Arkadagly Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.
Ýurdumyzda giň gerimde geçirilýän sport ýaryşlarynda ýeňişe bolan yhlas aýdyň duýulýar. Bu ýagdaý belent sepgitleriň eýelenilmeginde aýratyn ähmiýetlidir.
Giň gerimde geçirilýän sport bäsleşikleri türgenleriň kämilleşmeklerine ýardam berýär. Bu ýagdaýy geçirilýän ýaryşlarda aýdyň görmek bolýar. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň guramaklygyna geçirilýän ýaryşlar türgenleriň tejribeleriniň artmagyna, şol bir wagtda, olaryň halkara ýaryşlaryna taýýarlygyna mümkinçilik berýär. Futbol boýunça badalgalan ýurdumyzyň milli çempionady uly ruhubelentlige beslenýär. Duşuşyklaryň her biri tälimçilerde, hünärmenlerde uly gyzyklanma döredýär. Futbolçylaryň erjelligi hem-de maksada okgunlygy ýaşlarda aýdyň görünýär. Bellenişi ýaly, milli sporty ösdürmegiň hem-de jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkitmegiň strategiýasynyň baş maksady sport hem-de bedenterbiýe bilen meşgullanýan adamlaryň, aýratyn-da, ýaşlaryň sanyny artdyrmakdan ybaratdyr. Döwletimiz häzirki zaman sport-sagaldyş düzüminiň giňeldilmegine hem-de halkara ölçeglerine kybap gelmegine ägirt uly serişde bolup durýar. Sportuň sagdynlygyň hem-de güýç-kuwwatyň çeşmesidigini, ýurdumyzda sport hereketine goşulýanlaryň sanynyň yzygiderli artýandygyny bellemek gerek. Ýurdumyzyň ähli künjeginde giň gerimde geçirilen ýaryşlarda oňa gatnaşanlar özleriniň kuýpdur başarnyklaryny görkezmäge doly mümkinçilik aldylar.
Hormatly alymlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda bäşinji awgustda saat ýigrimiden altynjy awgustda saat ýigrimä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanşalyň. Balkan welaýatyny üýtgäp durýan bulut howa bolup, az-kem ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk günbatardan tizligi sekuntda dokuz, on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi üç, ýigrimi sekiz gradus maýyl, gündizine otuz iki, otuz ýedi gradus yssy, kenar etraplaryna bolsa ýigrimi ýedi, otuz iki gradus maýyl bolar.

Gradus üsti bolar. Lebap welaýatyna az kem bulut howa bolup, demirgazyk gündogardan tizde sekuntda ýedi, on iki metre ýetýän şemal üwser. Howa gijasine ýigrimi, ýigrimi bäş gradus maýyl, gündizine otuz dört, otuz dokuz gradus yssy bolar. Daşoguz welaýatyny üýtgäp durýan bulut howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizde sekuntda alty on bir metre ýetýän şemal üzer. Howa gijesine ýigrimi, ýigrimi bäş gradus maýyl, gündizine otuz iki, otuz ýedi gradus yssy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulut howa bolup, demirgazyk gündogardan tizligi sekuntda sekiz, on bir metre ýetýän şemal üflär. Howa gijesine ýigrimi dört, ýigrimi alty gradus maýyl, gündizine otuz sekiz, kyrk gradus yssy bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň altysyna magnit hadysasynyň gowşak täsirde saklanma naraşylýar. Eziz watandaşlar, tomus paslynda howanyň derejesiniň ýokarlanýandygyny nazara alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, Günüň içi şöhlesinden goranmagy, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini berjaý etmegiňizi maslahat berýäris. Mähriban ildeşler! Bulary berk berjaý etseňiz, ýylyň islendik paslynda, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunuň bilen Watan habarlary gepleşigimizi jemleýäris. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda düşer ösenýär. Ähli düşeriň özenini bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda Döwlet adam üçindir.